Här President, fir d'éischt emol Merci dem Här Back fir deen ausféierleche Rapport vun deenen 33 Projeten. An dat sinn 33 Projete, wou een awer och herno muss un déi Leit denken, wou déi Projete mussen ëmsetzen. An dat sinn herno d'Aarbechter, wou op de Chantiere wäerte schaffen. An do wäerte mär awer ganz kloer drop kucken, dass déi Firmen, déi do engagéiert ginn, och do wierklech d'Aarbechtskonditiounen abäerte behalen, well et ass net ëmmer esou einfach um Bau ze schaffen, dat däerf een och net vergiessen bei all dëse Milliounepro-jeten. An dofir wäerten d'Piraten sech och dergéintstellen, wann, wéi an der Press ugekënnegt, déi Diskussioun wäert kommen, ob een de Congé collectif elo oplockert oder net, fir nach méi schnell kënnen d'Patronen nach méi schnell kinnten bauen deementspriechend, well, Déi Leit, déi misste geschützt gi virun de Wieder an de Meteobedéngungen. An der Press war eng Kéier esou eng Ausso, an Dir hat déi Ausso och an der Kommissioun gemeet. Et gëtt eng Ausnamebestëmmung, Här Goergen, déi seet, Här President, erlaabt mech, ech wär frou, wa mer net géingen hei Saache soen, déi net stëmmen. Ech mengen, d'Piraten si jo fervent, datt een net soll mat Fake News schaffen. Et wat ech gesot hunn, an dat ass dat, wat am Gesetz virgesinn ass, dofir gëtt och eng staatlech Kommissioun, déi decidéiert all Joers, wéini am Congé collectif wou ka geschafft ginn. Dat, wat ech gären hätt, dat ass, datt op kruziale, sensibele Kräizungen, ob et um Boulevard Royal ass oder am Meecher Bierg oder op aner Plazen, wou mer wëssen, datt am Congé collectif natierlech sech besser schaffe léisst, datt do kënnen Ausnahmebestëmmungen gemaach ginn, dat ass am Gesetz virgesinn, an ech hoffen, datt jiddwereen am Land der Meenung ass, datt mer dat onbedéngt musse kréien.
Do hu mer dann en anere Point de vue, well mir wësse jo, wann eng Exceptioun, zu wéi vill Exceptionen dat herno am Aarbechtsrecht wäert féieren. Zum gratis öffentlichen Transport, do si mir Piraten natierlech elo ganz frou, datt och déi aner Parteien endlech agesinn hunn, datt dat de richtige Projet ass. 2013 goufe mer Dofir nach ausgelaacht. Haut ass et e Fakt, dass de gratis ëffentlechen Transport kënnt, a mir freeën eis deementspriechend, dass och do awer nach d'Prioritéit och um der Qualitéit ass. Dann d'Utilité publique, dat ass en Instrument, wou mer ganz gutt mussen oppassen, well do komme mer herno an d'Prozedure vun den Enteegungen, an dat ass ëmmer eng Gratwanderung, wéini dass eng Utilité politique, virhanden ass an wéini net. Deementspriechend ass dat en Instrument, wat mat ganz vill Virsiicht ze genéissen ass. Mir wäerten net op déi eenzel 33 Projeten agoen, mangels u Riednerzäit, mee mir hunn eis der puer erausgepickt, déi eis um Häerze leien. Sou begréisse mir natierlech, dass de Lycée zu Esch soll nei Informatiksäll kréie fir och d'Kommunikatioun auszubauen an Informatiker deementspriechend auszebilden, wëllen awer do nach eng Kéier drun erënneren, dass en d'Schüler am Moment bei den Trapen ëmmer gesinn, dass en Eemeren nach do stinn, wou et an d'Gebai erareent. Deementspriechend wär et och flott, wann dat Gebai eng Kéier ënnerhale gëtt, ier mer elo dat Neit grouss abauen. Mir sinn ëmsou méi frou, dass déi variabel Busspueren, déi och an eisem Programm ze fanne waren, elo ëmgesat ginn. Dat ass e ganz zukunftsträchtegt Konzept, wat mir och ënnerstëtzen. D'Ubandung vum Findel ass wichteg a richteg, well, wéi jidderee weess, d'Touristen, déi heihinner kommen, déi erschrecken eng Kéier ganz béis, wa se mussen en Taxi huelen oder éiweg mam Bus ënnerwee sinn. Deementspriechend ass ze begréissen, dass den Tram elo bis op de Findel wäert fueren. Wat den Tower ubelaangt, si mer frou, dass dat och e Bekenntnis dozou ass, dass den Tower och an Zukunft wäert zu Lëtzebuerg bleiwen an net eng Digitaliséierung wäert stattfannen, wéi zu Saarbrécken. Wou mer dergéint sinn, ass den Tram bis op Esch. Mär gesinn dee Projet als Milliounengraf, wou herno ganz schwiereg ze realiséiere wäert sinn, wann een d'Brécken, bezeiwsweis déi eenzel Weeër kuckt, wou ee misst bis op de Belval realiséieren. A mir hoffe jo, dass, wann déi Vëlospist gebaut gëtt, déi och net ze no bei d'Autobunn gebaut gëtt, well deementspriechend wär dat net dat Bescht fir d'Gesondheet. Mir gesinn et och ganz kritesch, wann d'Standspueren elo fir den Trafic solle benotzt ginn, well déi hunn e Sécherheetsnotze gehat an dat ass och ze erhalen, well och moies am Berufsverkéier kann et nach ëmmer virkommen, dass en Auto en panne fält. A mir hunn och eng Alternativ zum Tram op Esch an dat ass en Expresszuch vun Esch an d'Stad, deen ënner 20 Minutte géing an der Stad ukommen, mat vill manner Käschten an bräicht een net en Tram nei ze bauen. Genausou kritesch gesi mer den Genausou kritesch gesi mer den Tram op der Route d'Arlon, wou mer gemooss hunn an et ganz schwierig wäert ginn, fir déi Breet ze erreechen, wou an deem Projet virginn ass. Esou deementspriechend si mer do gespaant, wéi den Här Minister dat wäert ëmsetzen. Ganz frou si mer, dass endlech de Markusbierg wäert am Tunnel renovéiert ginn, well wësst der, wann der mat engem Veräin do ënnerwee waart, war dat ëmmer e ganz schéine Spaass, well op eemol waart Dir op der Achterbunn, wann der iwwert d'Lach am Markusbierg gefuer sidd, wann de Bus ze schnell fiert an deementspriechend och wann deen net schnell fiert souguer, si mer ganz frou, dass elo deen. Projet virukënnt an dat Lach wäert gefléckt ginn. Mat de Park and Triden, dat gesi mer kritesch, well mär der Meenung sinn, Park and Tride sollen am Ausland gebaut ginn. Elo kommen erëm 600 Autoen, déi op Fréiseng kommen an deementspriechend esou vill Trafic generéieren. Do wär d'Léisung gewiescht, dass ee mat den Nopeschlänner kuckt, fir déi Park and Triden ze bauen. Wat den Norde betrëfft, ech mengen, mir hunn et grouss an de Wahlen affichéiert a mir stinn och nach ëmmer dozou, dass den 7 soll ausgebaut ginn op 4 Spueren. An dann nach zu
Den Här Goergen huet d'Wuert an hie eleng. Dann nach e puer Projete wou eis um Häerz geleeën hätten, awer leider net hei erëmzefanne sinn, mee mir ginn et als klenge Memo mat, villäicht hëlt den Här Minister et jo mat a wäert se ëmsetzen, dat wär endlech emol eng Léisung fir de Schluss vun der A 13 zu Péiteng, wou um Rond-point e Stau steet vu Kilometeren, an endlech deen Tunnel ze bauen, wou et souguer virgesi war, awer wahrscheinlech elo erëm vergiess ginn ass. Péiteng wäert do wahrscheinlech ze südlech leien, fir datt een dodru geduet huet. De Ring fir d'Stad, jo, mir sinn e Fan dovun, datt de Ring endlech zougemeet gëtt vun der Stad, datt ee ka ronderëmfueren an de Westkantonen mer deementspriechend géing entstoen. Zum Schluss wäerte mir, eise Konklusioun ass zum Schluss, datt e mir eis wäerte bei de Projeten enthalen, well mir net kënne mat d'accord si mat dem Tram bis op Esch, an déi aner Projeten net genuch Gewiicht hu fir deementspriechend ze soen, datt mer awer derfir géinge stëmmen. Dofir enthale mir eis, well mer vehement géint den Tram op Esch sinn. Merci. Merci villmools, Här Goergen. D'Regierung huet d'Wuert. Här François Bausch, et ass un Iech.